abusuafoɔ mema mo nyinaa mo adwo akye ne aha de mo ba ama nkonim tv so ɛwɔ baabi biara obi biara wɔ no agye berɛ na ɔde hwɛ ama nkonim tv nyame nhyira mo paa sɛ aberɛ ne aberɛ biara mohwɛ ama nkonim tv yɛda mo ase yɛni sɔ deɛ moyɛ de ma ama nkonim tv foɔ nyinaa Yɛn ani sɔ paa. Yɛda mo nyinaa mo ase. Nyame nhyira mo. Na me dɔfo ei, Wadaroma, sɛ da biara sɛdeɛ ɛyɛ a mɛka no, sɛ wonnya nsubscriboo yɛ atu ama Nkunim TV anaa sɛ wonnya mmɛka amma Nkunim TV abusuakuo no ho a, Wadaroma, deɛ wobɛyɛ ara ne sɛ wobɛ subscribe ɛhaa de ama yɛn. Na sɛ wo subscribe wie nso so a, na woabɔ mmɔden ara nso sɛ Adɔma no nso wode wo nsa ɛbɛmia so de aka ho. Na da biara no nso so Wohwɛ a wobɛ like na wasan ahyɛ ɛde ama yɛn. Nyame nhyira wo sɛ wobɛyɛ saa. Yɛda ase paa. Na ɛnɛ deɛ yɛtoa so a mo a mo ani tua. Ɛyɛ yɛn adesua a yɛsua. Ɔyɛ ɔkwan a ɔman Ghana, ɛyɛ Akanfoɔ, yɛfaa so a yɛbɛpie ɔman kronkron Ghana mu. Ɛhe na na yɛwɔ Anaa he na yefiri a yebepie ɛyɛ ɔman Ghana mu? Mdɔfo, wonnya no baabiaa nte, gye sɛ ɛyɛ Amankunim TV so nko ara na wobɛte saa abakɔsɛm yi. Eyi, ahaa, ɛyɛ abakɔsɛm. Sɛdeɛ dwumadie no teɛ no, amammerɛ, amanneɛ ne abakɔsɛm. Nti saa abakɔsɛm wei sɛ wonnya nte no baabiaa ɛka Amankunim TV ho. Nti medɔfo mɛsrɛ wo sɛ Wobɛgye berɛ na woatena ase na woahwɛ na yɛakɔfa saa dwumadie wei sɛdeɛ yɛde abrɛ woɔ. Mɛnyi wo ho mfiri mu. Na sɛ nnɛ nso ne da a, sɛ ebia womiamia wo fon no so ara na ɛde wo akɔ akɔpue ɛyɛ Ama Nkonim TV a, me dɔfo, mmɔ mmɔ ntra anaa nsian yɛn ho no nkɔ. Bɔ mmɔden ara na hwɛ, na yɛwɔ nnepa bebree a yɛde rema woɔ. Yɛwɔ nneɛma bebree a yɛahyehyɛ agu akwan mu a yɛde rebrɛ woɔ. Yɛn dwumadie a yɛredie nyinaa ne sɛ, ɔkwan a ɛyɛ ɔman Ghana, yɛfaa so a yɛbɛpue mu wɔ ɔman kronkron Ghana mu. Ɛhe na na Ghana no yɛ wɔ, na ɛhe na yɛfiri a yɛbɛpue yɛ ɔman Ghana mu. Wonnya nte no baabiara agye sɛ Ama Nkunim TV. so nko ara na wobɛte saa abakɔsɛm dɛɛdɛ yi. Enti me dɔfo ei, mɛsrɛ wo sɛ wobɛgye bere na woafrɛ obi, na obi nso afrɛ obi, na wɔaka akyerɛ obi sɛ ɛyɛ amammerɛ, amanneɛ ne abakɔsɛm a aberɛ ne aberɛ biara Ama Nkonim TV ɔde rebrɛ n'ahwɛfoɔ nyinaa no. Ɛberɛ no aso, enti ɔmmɔ mmɔden ara sɛ ɔbɛba abɛhwɛ na watie n'abakɔsɛm. Yɛda wo ase paa. Na ɛhe na yɛaduru? Ɛna ano no, yɛsuaeɛ anaasɛ yɛba bɛduru bɛhuu biribi sɛ ɛyɛ eh, yɛn nuanom mfantefoɔ. Ɛyɛ yɛn nuanom mfantefoɔ. Ɛnyɛ sɛ eh, sɛdeɛ mimi sɛ metee no no anaasɛ menim sɛ na ɛnyɛ saa sɛ yɛ sɛ baako na ɛkɔdii mfa ɛna ɛma a yɛfrɛ wɔn nyinaa sɛ mfantefoɔ no. Sɛ ɛnte saa da biara da. Nti ɛnnɛ na wubehu, anaasɛ gye saa Ama Nkonim TV so nko ara na yɛkyerɛɛ wo maa wuhuu deɛ enti a yɛnya a ɛyɛ edin Mfantse. Ne nyinaa ne sɛ, bere a yɛn nananom duaduaa mu firii ɛyɛ North Africa bɛpuee mu wɔ ɛyɛ ɔman Ghana kuro a ɛdi kan wɔ Ɛbono man mu a na yɛfrɛ no sɛ Ɛbono Manso a ɛwɔ Techiman mpatamu no, ɛhɔ a wɔbɛduruiɛ no, na wɔte, wɔtenaa hɔ mfirinhyia bi akyi no, wɔyɛɛ wɔn adwene sɛ wɔn nso bɛbu wɔn ketem na wɔn nso akɔpɛ baabi na wɔn nso abɔ wɔn ɛɛ abɔ wɔn ho adwa anaasɛ wɔn nso so akɔkyekyere wɔn kuro. Enti berɛ a wɔtee wɔn ho de wɔn firi afiri ɛyɛ Ebonofoɔ nkyɛn no a wɔrekorɔ no, ɛno na ɛmaa yɛbɛnyaa din sɛ Ɛfã a atse. Mesesɛe. Ɛfã a atse. Deɛ ɛnam so a yɛbɛnyaa edin Mfantse no, ɛnyɛ sɛ wɔkɔdii fã. Baakofoɔ na ɛkɔdii yɛn fã na yɛfrɛ wɔn nyinaa sɛ Mfantse. Sɛdeɛ me mebɛteeɛ a na meka bi no, sɛ ɛnyɛ saa a, ɛnnɛ Nana Awusu Aduanu Adaroma Wama yɛahunu kwan a ɛfaa so a ɛbaeɛ. Nti me dɔfo, mɛsrɛ wo sɛ wobɛgye berɛ na yɛakɔ Nana Wusu nkyɛn na yɛakɔfa dwumadie no, ne nkaeɛ anaa ne ntoasoɔ de abrɛ mu. Ae, yɛhunu kwan a ɛfaa so a yɛnyaa Mfante. Nti yɛretoa so. Yɛretoa so deɛ a, na Agya Wusu, sɛ woayɛ krado deɛ a, som fa ma yɛn.
Ɔkaa Oburumankoma, Ɔdapagyan, ɛna afei Ɔsono ho de wɔn kɔduruu Mankasim. Na berɛ a wɔkɔduruu Mankasim asase soɔ no, wɔrefiri Bonomaa so a ɛyɛ Tisiman akɔ no, Kɔmfopan a ne din de Kof ɛyɛ Kɔmfo Amona de agyan tuaa fam, anaasɛ wɔde sii fam a wɔyɛɛ hɔ amammerɛ berɛ a wɔkɔduruu ɛyɛ mankesine. Ɛɛ agyan no, buroni ka no spear. Wɔde tuaa fam yɛɛ amammerɛ bɔ mpaeɛ gu so ansa na wɔretena mankessim asase so. Na ɛhɔ na wɔtoo ne din sɛ Akyim Anyim, Akyim Anyim a Buroni bɛka no sɛ In Front of God. Agyan no a wɔde tua fam no a wɔbɔ mpaeɛ gu so reyi apaeɛ no, Afantefoɔ no de din a ɛde akyin anim too so a anim ɛɛ buroni bɛka no ase ne nkyerɛkyerɛ mu wɔ borɔfo kasa mu no yɛ in front of God. Na ɛhɔ na bɛsi nnɛ. Mfantefoɔ, mpanimfoɔ ne akɔmfoɔ, sɛ wɔbɛhyia de dwumadie bi a, wɔkɔ kɔkɔdi saa dwumadie no. Sɛ ebia apayɛ bi na wɔpɛ sɛ wɔyi a, wɔkɔ hɔ na wɔakɔ akɔyi apayɛ. Sɛ mpanimfoɔ pɛ sɛ wɔhyia. na yɛfa adwen, yɛtoatoa de fa Mankasim ne Mfantefoɔ nyinaa yiedie mu a, ɛhɔ na wɔkɔhyia na wɔakɔ akɔtumi akɔdi saa nhyiamudie no. Na ɛhɔ ɛbɛyɛɛ baabi a yɛyi de si sɛ yɛtumi di dwumadie biara sɛ ɛyɛ adwabɔ sɛ na ɛyɛ mpaebɔ anaasɛ adwentoatoa no kɔmfo amona ɛyɛ agyan no a wɔde sii fam no ɛbɛsi nnɛ dasani biara ni hɔ a wɔbɛtumi atu de afi fam hɔ agye sɛ yɛyɛ amammerɛ yɛgu apayɛ na yɛabɔ ampayɛ ansa na dasani bi koraa bɛtumi de ne nsa aka. Na ansa na Mfantefoɔ bɛduru Mankɛse mu no, na Ɔkɔmfoɔ Amona ɔde agyan no koraa bɛsi fam ma hɔ ayɛ baabi a yɛkɔ kɔhyia bɔ mpaeɛ. Ama hɔ yɛ baabi a yɛbɛkɔ akɔhyia na yɛafa adwene de afa kuro no ho no, wɔkɔtuu nkurɔfokuo bi wɔ kwan mu a wɔabrɛ wɔn a wɔfiri Techiman rekɔ no. Na kuro a Mfantefoɔ dii kan kɔtoo wɔn kane no, na wɔfrɛ hɔ Adoagyiri. Hyɛ no nso o, wɔfrɛ hɔ Adoagyiri. Nti Mfantefoɔ firi Techiman rekorɔ no, Kuro a wɔdi kan kɔpuee so kane na wɔfrɛ no Aduagyiri. Na Mfantefoɔ yi tumi bɔɔ mmɔden bɔɔ mmɔden ara ne wɔkooe dii wɔn so nkunim. Na Mfantefoɔ no frɛɛ Aduagyirifoɔ no sɛ Akyifuyifoɔ.

ne aduagyidifoɔ. Nti wɔne asifoyifoɔ anaasɛ aduagyidifoɔ no koe dendeenden a na ɛnyɛ asɛm ketewa koraa. Na ɔko no mu nyinaa akyire no, na na ne din ɔde Obunuma Nkoma ne Ɔdapagyandeɛ. Wɔnom tɔeɛ wɔ ko no mu. Yɛnhyɛ no nso paa. Wɔ aberɛ a Mfantefoɔ ne Adoagyirifoɔ no koeɛ no akyire no, nnipa mmiɛnsa na ɛdi wɔn anim de wɔn rekɔ ko no, mmienu tɔeɛ. Mmienu no din ne Obunumankuma ɛne ɔdapagyan. Nti wɔtumi koo yɛ a wɔdii adwagyirifoɔ anaasɛ akyifuyifoɔ yi so nkunim wieɛ no, Mfantefoɔ no sesaa adwagyiri no anaasɛ akyifuyifoɔ yi a na Mfantefoɔ no frɛ wɔn saa no, wɔsesaa edin adwagyiri no ɛbɛyɛɛ no ɔman kɛseɛ mu. ɔman kɛse mu. Wɔsesaa din sɛ sɛ wɔabɛdi kuro no so, wɔabɛdi Aduagyirifoɔ so. Nti wɔfaa din a ɛde ɔman kɛse mu de too Aduagyiri. A ɔman kɛse mu no, Buroni kasa mu no, ɛfrɛ no large town. Large town, ɔman kɛse mu. Ɛno mu na nenam mu, nenam mu, nenam mu na daa ne daa kasanofo mmɔ hɔ nti, sɛn sɛ wɔbɛka no ɔman kɛse mu no, ebinom ka tiiɛ frɛ no mankɛse mu. Mankɛse mu, ɛsɛ man kɛseɛ mu, mankɛse mu. Nti sɛ wonam baabi na obi bisa wo sɛ, na edin ma nkɛsim no koraa no, ɛbaa no sɛn na ɛbaeɛ a, anaa yɛnya no wɔ he a, na waka de wo nsa asi wo bo, wahwɛ benkum, ahwɛ nifa, anaasɛ menhwɛ benkum, menhwɛ nifa, sane sɛ wonim neɛ woka, na wakyerɛ mu sɛ,

Na Mfantefoɔ no ne wɔn dii ako, na wɔdii wɔn so nkonim, na wɔsesaa ekuro no ne asase no din firi Aduagyiri bɛfrɛ no Ɔman Kɛse Mufoɔ. Na kasa rekɔ n'anim na mfie nso so rekɔ n'anim no, ɛna din Ɔman Kɛse mu no, yɛantumi anka, anaa wɔantumi anka no yie, ɛna wɔbɛfrɛɛ no Mankasim. na wakyerɛ mu saa de akyerɛ wɔn. Nti ɛha no ɛrekɔ no, mfantefoɔ yi adi aduagyirifoɔ yi so nkunim, afa wɔn asase, asesa asase no din abɛfrɛ no ɛyɛ ɔman kɛse mu. Nti ɛha ɛrekɔ no, na asa, asa, mfantefoɔ ɛna ɛte asase no so ɛde bɛsi nnɛ a Me ne wo rekasa yi. Na bere a ko no kɔ awiei a wɔdii nkonim no, na ehu behia sɛ obunumankoma ne ɔdapu agyan a wɔnom wuu kwan mu no, ɛwɔ sɛ yɛnya baabi de wɔn to na yɛkora wɔn. Nti wɔtwa baabi too hɔ, asase mantam too hɔ a nnua gu so anaasɛ kwaeɛ wɔ mu. kwaeɛ a nnua wɔ mu sii hɔ. Ɛhɔ na wɔkɔpɛɛ oburumankoma no na wɔde apagyane koraberɛ anaasɛ wɔnom sii no anaa yɛgyaa wɔn akyi kwan fɛfɛɛfɛ. Ɛti akofoɔ mmiɛnsa a na ɛdi anim oburumankoma na wɔde apagyane ɔsono no, oburumankoma na wɔde apagyane wuui ma no bɛkaa ɔsono. Na wɔkɔsiee wɔn wɔ kwaeɛbirentuo mu a na yɛmma dasani biara nkɔ hɔ a ɛhɔ din yɛfrɛ no Nananom Mpɔw, Nananom Mpɔw. Akyire yi a ɔsono nso wuiɛ no,
Yiw, me dɔfo, meda wo ase sɛ wogyee bere, wunyaa awotwɛn, na wogyee bere na yɛkɔhwɛeɛ deɛ ɛnnɛ nso so ɛyɛ deɛ Nana Wusu Aduonu ɔwɔ na ɔde ma yɛn. Sɛ nnɛ nso so w'aso mu asan ayɛ wo dɛ paa. Aane, nti me dɔfo, mɛsrɛ wo sɛ aberɛ ne aberɛ biara wobɛhwɛ. Na sɛ nnɛ ne da a ɛdi kan nso so a worehwɛ yɛn dwumadie yi nso a, mepa wo kyɛw, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛsɛkye wɔ YouTube, Ama Nkonim TV, na afei woahwehwɛ yɛn videos no. wobɛhunu ne nyinaa. Ɔkwan a ɛfaa so a Akanfoɔ, yɛfiri North Africa na yɛtwaa mu wɔ Ethiopia na yɛnantee mu ara dwiradwiraa mu ara ɛkɔ fefaa ɛyɛ Burkina Faso na yɛsan kɔ nwanwan yɛ ara na yɛsan kɔ fefaa ɛyɛ Cote d'Ivoire na yɛde bɛpuee mu wɔ ɔman kronkron Ghana mu no. Na yɛbɛpuee ɔman Ghana mu no nso, baabi a yɛdii kan bɛbɔeɛ sese ɛyɛ ɛyɛ Techiman Bonoman so. Ahaa, nti wokɔ na wohwehwɛ a wobɛhu na afei woafolo na woate aseɛ nso so yie. Mɛsrɛ wo sɛ wobɛhyɛ de ama yɛn na sɛ wonya nsubscriboo yɛn nso so a na woasubscribe de ama yɛn. Yɛda mo nyinaa ase ɛnnɛ nso aha na berɛ bɛma yɛ kwan a yɛde mo bɛsie. Nyame nhyira mo nyinaa sɛ aberɛ ne aberɛ biara mogye berɛ de hwɛ Amankomum TV. Yɛda mo nyinaa ase deɛ moyɛ no. yɛn ani sɔ paa. Yɛda mo ase paa. Na ɛnnɛ nso so, mo ara monim, deɛ ɔdii dwumadie yi, ɛho kyea me. Anaasɛ John a mebɛbɔɔ kwan too ɛhɔ de maa ɛyɛ Nana Wusu Adie no, edin no deɛ mo ara mo ani tua. Nana ama nkunim Ama agyewa, agyewa akɔdeɛ. Ama afatea nso ka me din ho. Ae, edin no deɛ ɛyɛ bebree. Celebrities no nso so deɛ ɛdɔɔso paa. Na sɛ wopɛ original one no a wɔwɔ ɛyɛ Christ Peace abusuakuo no mu anaasɛ Christ Peace platform no so deɛ a, ɛneɛ ɛyɛ no ara ne Ama Nkunim, celebrity one. Celebrity no ɛyɛ one, ɛyɛ yɛk. Ahaa, meda mo nyinaa ase, makra mo. Bye bye. Sɛ w'ani gye yɛ dwumadie yi ho a please subscribe na wode wo nsa abɔ adɔma no so na afei wa like, wo like wie nso so a na wama comment na wa share nso so de ama yɛ. Thank you.